ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa na miss p kha phalaphala fm vha khou lu vhona lunzhe muvhonelo wa ṅwaha wa gidimbili fumbili rathi hmm? ro dzhena muthetshelesi wa phalaphala fm ri khou penyelela nahone ri khou lavhelela u ita zwa khwine kha hoyu ṅwaha ri khou vhela muthetshelesi ndi khou vha ṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekamishumo ya ro ḓigeḓa nṋe nga dzina ndi pfi msp ndi tshi ri kha ri vhe roṱhe u bva zwino swika tshitoro awara ya vhuṱahe na musi mthetshelesi wa phalaphala fm ri na muyeni washu we ra ḓigeḓa naye vhane vha vha vha tshi khou ri ṱalela kha facebook vha ḓo takala nga maanḓa nga howo muyeni we ra ḓigeḓa naye ri live kha facebook na kha youtube vho ṱoḓa phalaphala fm ri nanu misi yoṱhe hafho kha dzi comment kha vha ri ṱalutshedze uri vhone vha khou ṱalela na mbekanyamushumo vha ngafhi vha nga ḓi lumelisa mashaka na dzikhonani mbuso dzavho ndi dza ndeme mthetshelesi wa phalaphala fm ngauri hoyo muyeni washu wa ḓuvha ḽa ṋamusi ri a zwi ḓivha uri ndi kale zwi tshi khou ḓivhusa uri uyu muyeni miss phina tshiṱagongo u ḓo swika lini kha mbekanyamushumo yashu ya ro ḓigeḓa vhitsheledzo wa phalaphala fm namusi ro ḓigeḓa na musanda wa musanda foundation musanda ḽo kovhela ni khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa ao miss p ndo takalesa nga maanḓa nṋe ndi musanda wa musanda foundation making education fashionable nda ndi khou shavha u amba mafhedziseloni nga fhungo uri vhathetshelisi vha ḓo ri nṋe thi khou zwi ambisa zwone mara ndi khou takala nga maanḓa uri vho mbo ḓi namba vha zwi ita hezwo zwori ri khou ita pfunzo uri itisani i dzhene fashionini because arali pfunzo ra sa i dzhenisa fashionini riṋe a huna vhane o ḓo i dzhenisa fashionini ndi riṋe vhane ra tea u takutshedza ra dzhia tsheo and not tsheo fhedzi tsheo khulwanesa nga maanḓa ya u shandukisa matshilo a vhathu ndo pfa khou amba nga fhungo ḽo penyisa Na riṋe ro dzula afha na Miss P ri khou penyelela ngauri pfunzo i a penyisa. U thetshelesa Phalaphala FM zwino vha tshi khou pfa musanda vha Musanda Foundation vha tshi khou amba ngo rali. Hai, hafho humiwa na radioni na hanengei theḽevishinini ho humiwa hone fhedzi ṋamusi ndi lone ḓuvha ḽine ra khou tou ṱoḓa u vha ḓivha khwine musanda vha musanda foundation eh, ri vha vhona hafhaḽa kha dzi facebook na kha zwileludzi zwa vhudavhidzani fhedzi musi vha vha vhona vho dzula kha ishi tshiduloi zwa zwi khou amba uri ku ṱoḓa u pfhesesa khwine uri vha swikisa hani hafha hune vha vha hone na musi hune vha a kona u tou swikelela hune vha tshimbila vho ambara dzhasi ḽavho vha tshi ṱuṱuwedza matshudeni uri kha vha futelele kha pfunzo ngauri pfunzo ndi ifa musanda ndi khou dovha funda vha ṱanganedza kha mbekamishumo ya ro ḓigeḓa ri tou thoma mathomoni vhunzhi ha vhathu a vha zwi ḓivhi uri vhone vha pfhi murendeni ndandulini ya kha ri ḓo lavhelesa uri ḽa musanda ḽone ḽa bva kai I think fhungo fhungo ḽa ndeme ndi ḽa uri zwo iteaho nga iḽi fhungo ḽa ḽa ḽa dzina ḽa musanda ndi mafhungo a uri zwezwi ndi khou tshimbila na mashango vhunzhi vha vhathu vha vha tshi takalela nga mbanda u mbidza uh, chief you know um zwa vha zwi khou itea kha mashango manzhi o fhambananaho nda vha ndi khou shuma hone fhethu nzhi o fhambanana vha tshimbidza chief fhedzi zwe zwa ṋaṋisa nga maanḓa zwine zwa tou vha ngoho ine ndi a pfha uri vhathu vha tea i ḓivha ndi zwa uri one day ḽiṅwe ḓuvha ndo ri ndo ya mavhiḓani u kilina mavhiḓa a, a mukalaha ndi tshi swika ngeini nda swika hune nda wana uri madzina na tshifani tshine ra khou tshi shumisa tshine tsha vha ndanduleni ndi dzina ḽa mukalaha a si tshifani tsha vhukuma nda swika nda ṱoḓisisa uri ho ḓa ha itea mini uri mukalaha vha ri vha tshi vha na vhana vha swika hune vha vhafha dzina ḽavho sa tshifani nda swika he nda wana zwezwo zwe nda wana zwine kanzhi a thi ambi nga hazwo fhedzi zwo vha zwi tshi yelana na uri hu na huṅwe he vha shavha hone he vha vha vho tea vho vha murangaphanḓa vha swike vha pfha uri uri vha swike hone vha tsireledza vhana vhavho na vhaḓulu vhavho ndi khwine u bva vha ḓiwana vha huṅwe fhethu ndi hezwo zwo iteaho ra ri tshi thoma i tshiimiswa tsha musanda foundation ndo ṱanganisa na zwo vhidziwa chief na hezwo Nda pfa uri arali ho mushumo wa nga vhidziwa Musanda wa Musanda Foundation, u ḓo vha mushumo une wa ḓo vha na tshirunzi. Ndi dzina ḽi na tshirunzi ḽine ḽi nkombetshedza u tshila zwavhuḓi, ḽine ḽi nkombetshedza u ḓiṱhogomela, ḽine ḽi nkombetshedza u vha tsumbo kha lushaka na kha vhana vhashu. kha ri ḓo humela murahu musi vha tshi khou aluwa eh, a zwi konadzei uri musi vha tshi khou amba kana hanefhaḽa kha zwileludzi zwa vhudavhidzani vha sa ṱalutshedze vhathu uri vhone vha bva mangaya nda vhutshilo vho nga nḓila ḓe musi vha tshi khou aluwa vha tshi kha ḓi vha muṱuku ndi nga zwi amba uri nṋe ndo ndo aluwa kha nyimele ndi nga si to amba uri yo vha yo leluwa hu na tshifhinga tshine ndo vha ndi tshi ri ndi tshi khou ya tshikoloni haningei primary ya mangaya kana ya mubalanganyi nda vha ndi tshi hu tshi vha na zwifhinga zwine ndo tshimbila ndi si na zwienda hu na tshifhinga tshine ndo vha ndi tshi bva nga break nda gidimela hayani ndi tshi zwi ḓivha uri hayani hona zwiḽiwa so yo vha nyimele ine yo vha i nyimele i songo leluwaho fhedzi na musi heyo nyimele yo ralo Ndo aluwa kha nyimele ine ndo ndi a ḓivha u funiwa nga vhabebi, ndi a ḓivha u funiwa na nga vhathu vhane ndo aluwa navho. Ndi a ḓivha u u ṱhogomeliwa ngori u ṱhogomeliwa nga vhathu a zwi ambi u vha na zwithu, zwi amba u sumbedzisa muthu lufuno na musi a si na tshithu.
Mm. Hafha hayani muṱa ndi mulwane.
nda kha ri ḓo lavhelesa uri na ni tshi khou aluwa nga nḓila ḓenefha na dzikhaladzi na vhakomana na vharathu ya ngo fhambana na lufuno kha musi lwe na lu ṱanganedza ubva kha vhabebi zwine ra nga zwi amba zwori ndi zwa uri nṋe nṋe ndi wa vhuraru um wo thoma nge hayani ndi ndi lufuno ha tevhela thanyelani ha tevhela nṋe ha tevhela dakalo ha tevhela ṱoḓani ha tevhela vhuṱali ha tevhela na mulamuleli so nṋe ndi ndi ndi ndi nṋe wa wa vhuraru um ane ra nga amba uri Eh, zwi tshi ḓa na kono u tsha maṱoni eh, kha musanda ho tshiwa vhukuma um vhunzhi ha ha ha vhana vha hashu eh ndi vhathu vhane eh, vha vho dzika nga maanḓa vho dzika nga maanḓa muthu ane ra nga to amba uri rango dzika um ndi nṋe that's why na zwino hu nṋe ane nda khou vhonala ndi tshi khou ḓivhiwa na kha shango ḽoṱhe vhunzhi ha vhathu a vha ḓivhi na uri murathu wanga kana mukomana wanga kana khaladzi yanga um ndi nnyi ngori ndi vhathu vhane vha vha pfesesa uri kutshilele kavho a si kutshilele ko ṱoḓa uri vha ḓivhiwe nga vhathu nga heyo nḓila fhedzi ro aluwa ri vhana vho alusiwa zwavhuḓi nga maanḓa um mukegulu na mukalahi eh, vho vha vha sa ṱoḓi muthu a sa ḓivhalekani ro alutshela muḓini une hu dzheniwa hayani nga awara ya vhurathi arali ya rwa awara ya vhurathi u sathu swika hayani u funa u zwi ḓivha uri dzi ḓo vhuya nga maanḓa hu na mutsuma fhaḽa hayani um mukala vha ḓo mu ḓumbeliwa nga mukegulu uri hoyu o vhuya u lenga hayani haya akiwa ṱhamu ya mutsuma eh dzi ḓo vhuya ndi yone nḓila ine ra alusiwa ngayo so zwo vha zwi tshi ita uri u zwi pfhe uri nga nḓila ine hafha hayani ha ṱoḓiwa ri tshi tshila vhukhethwa ngaho u ya vha u tshi tou kombetshedzea u zwi pfha uri u nga si swike na hune wa wana lu tshipfi wa khou semana tshiṱaraṱani wa semana tshiṱaraṱani zwa ḓivhiwa u funa u zwi ḓivha uri zwi swika hayani dzi ḓo vhuya nga maanḓa zwino ro aluwa kha muṱa une ndi muṱa u no funa mudzimu nga maanḓa um ndi muṱa u no funa mudzimu une ndi a pfha uri um nḓila ye vhabebi vhashu vho estere zwo ḓangani ndanduleni na vho ronald tshiḓivhano ndanduleni vha ri alusa ngayo ndi nḓila ya vhuḓisa nga maanḓa um hu na tshifhinga tshine na musi zwino ndo vhuya hayani ndi vha ndi tshi kha ḓi tou vha ṅwana khavho nga nḓila ya uri um vha swika hune vha mpfara sa ṅwana ngauri vha pfha uri khavhoi ndi ṅwana na nṋe ndi a tenda that's why tshiṅwe tshifhinga vhathu vha tshi ḓo mbona ndi khou phusha bara ndo ya badani u vha tevhela badani vho vhuya na dzicrosary ngori vha ḓo mbo ḓi funa vhari ṅwananga ndi thekhisini ndi khou vhuya ndi khumbela uri a ḓe badani a a ntevhele and zwa vha zwi tou pfala uri na musi vha tshi ḓivha uri ndi na goloi a vha khou ṱoḓa ndi tshi ḓa ngini nga goloi ho tou pfhi ndi ye ndi dzhie bara ni ntevhele badani nga bala so ndi lufuno lune ro alutshela khalo mm. lune na ṋamusi ndi a pfha uri tshilidzi tsha mudzimu tsho ri fara zwavhuḓi uri na zwino vha tshe hone ndi khou lingedza u ḓivhusa uri kha ṅwana ane aluwa o tsha maṱoni samusi ni zwi kwamba uri ndi line no tshesa zwi tou pfala zwo ri no ṱhogomelesa vha tshi dzula vho lavhelesa ini uri hoyu noni o tshesa maṱoni ndi khou ḓivhusa uri na musi vha tshi ni lavhelesa ni vhona u nga ri vha ḓipfani ngo ni vhona ni a fhonela vhone Ah, zwavhuḓi vhuḓi hu na- hu na maḓuvha ane um, ndo, ndo vhuya nda driver navho ḽiṅwe ḓuvha nga goloi um, ra bva ra ya thohoyanḓou and zwine nda nga zwi amba ndi zwa uri lwendo lwanga lwo bva u ya thohoyanḓou arali ndi tshi khou bva ndi tshi khou ya thohoyanḓou ri vhea awara khamusi dzi no swika nṋa dza uri ndi khou ya thohoyanḓou nga maanḓa arali khamusi ri tshi ḓo vha ri khou swika hune ra vha ri khou tshimbila ri khou ya mashophoni zwino i um, vhabebi vhangai vho swike vha tou khumbela uri a vha tsha ḓo dovha vha ye na nṋe ṱhanḓo ngauri ri a ri ri tshi khou vhuya ri tshi khou reila a ri sokou ri khou fhira mukula vhathu vha ima vhukati ha bada vha vala bada um vha vha vha khou lavhelelwa ndi funa u thoma nda tsa nda vha lumelisa dziṅwe dzigoloi dzi vha dzi khou ri pandamedza um dziṅwe dzigoloi hu swika na hune wa wana mubebi a tshi khou reila goloi khamusi a tshi khou yela ṱhoyandou nṋe ri khou yela tshilamba ha vhona ṅwana goloi na ri ndi khou humbela uri vha swike huna hune vha khonisa goloi vha humele murahu ri yo pandamedza musanda ndi khou ṱoḓa u fara tshanḓa tsha musanda zwino ndi zwithu zwine kha vhabebi vhanga ndi a ḓivhudzisa na nṋe uri muhumbuloni wavho zwa zwino vha tshi khou vhona vha na ṅwana ane u ḓivhiwa nga u rali shango ḽoṱhe a sa khou ḓivheliwa u rwa vhathu a sa khou ḓivheliwa u raha vhathu a sa khou ḓivheliwa u tsikeledza um dzi rights dza vhathu pfanelo dza vhaṅwe vhathu mm. a sa khou ḓivheliwa u vha ṅwana ane a swika na hune a tshimbila a tshi khou tambudza vhathu kana vha vha tshi khou ḓivheliwa zwithu zwi sa ḓivhalekani a ṅwana ane a khou tou ḓivheliwa u shandukisa matshilo a vhaṅwe vhana nga pfunzo ende zwa zwino a ri khou shandukisa matshilo a vhana fhedzi mm. hu na vhathu vhahulwane vhane vha ya ṱangana na nṋe vhaṅwe vha tshi khou tou lila vha tshi khou sumbedzisa uri vho shandukisa vhutshilo ha ṅwananga ndi na ṅwana ane o vha a sa pfhi o vha a sa thetshelesi muthu mara one day o ri u vhuya hayani ra ḓivhudzisa uri o shanduka mini ri tshi mu vhudzisa a ri ndi musanda hezwo kha nṋe zwi a swika hune zwa nkwama uri ṅwana we a vha a tshi khou daha mafola a tshi khou nwa mahalwa o swika na hune a swika hune a litsha zwi vha zwi tshi amba uri a ri khou kwama vhana vhaṱuku fhedzi ri khou kwama na vhathu vhahulwane tsho nkwamaho ndi musi ḽiṅwe ḓuvha ndi khou fhira phiphidi zwine ndi a ḓivhudza uri vhabebi vha nga vha vha tshi zwi sedza vha vhona mini u wana vhana vha grade r vha tshi khou gidimela ḓiraṱani vha vha khou ri musanda vha khou humbeliwa upfhi vha tse goloini ndi tshi tsa vhaḽa vhana vha vha vha khou edzisela mushumo une ra vha ri khou shuma zwino ndi a ḓivhudzisa uri one day khamusi ari nda nga dzhena mbiluni ya vhabebi vhanga ndi nga kona u pfesesa zwa zwino a thi koni no pfesesa uri vha nga vha vha khou ḓipfa hani kha ri dzhene nga ngomu mbiluni yavho ri pfhe uri vha ḓipfa hani ndi na mulaedza khou yo no khou bva kha vhabebi
ndi nṋe vho ronaldi ndanduleli khotsi ya murendeli um ndi tamela murendele mashudu um wo muṱhangana o aluwa a sumbedza o thanya nga maanḓa Eh, ho vhuya swika na o vha muthu wa ambesa a vhuya swika nani vha mu rina na dzina ḽa uri ndi ene luradio ndi mu tamela zwivhuya na mashundu kha mushumo une a khou ita uri mudzimu kha ḓi mu ranga phanḓa a ise phanḓa a sa neti u itela u swikelela lushaka lwa matshelo lune lu khou tea u vha na nḓivho na vhuṱali lu khou tea u vha na pfunzo mudzimu kha mu thuse mudzimu kha mu engedzele vhuṱali na nḓivho a ise phanḓa
a si oyu milaedza woṱhe a ri dovha rafhu ra vha na muṅwe muṅwe milaedza khoyu nṋe vho esta ndanduleni um nṋe ya murendeni ndi khou mu tamela mashudu kha mushumo hounoni ane a khou shuma mushumo wa u tshimbila tshi ṱuṱuwedza vhana afha zwikoloni uri vhana vha kone u vhala dzibugu vha kone u wana pfunzo ngazwo nṋe ndi khou ḓa ndi tshi ri murendeni ndi khou ni ṱuṱuwedza ṅwananga iyani phanḓa na hune na ya hone zwithu kha zwi ni nakele ni tshi khou tshimbila ngo tou rali vhusiku na masiari ini ni vha ni tshi khou tshimbila riṋe ri ni tshi vhuya ri wana no neta ri khou ri bvelani phanḓa muthu ha ngo tea u neta fhano shangoni iyani phanḓa ni tshi ṱuṱuwedza vhana vhanoni vha zwikolo mudzimu ene o ni lavhelesa nga ḽiṱo ḽa vhuthu mudzimu kha ni shulufhadze
ya hai a thi ḓivhi na uri a vhathu vho no vha wanisa hani ngauri ndo vha ṱalutshedza uri ndi khou ḓafha a vho ngo vha vha amba tshithu a vho ngo vha vha amba tshithu na tshithihi um fhedzi zwine nda nga zwi amba ndi zwa uri lufuno lune havha vhathu na vha vha nalo ndi ndi luhulusa nga maanḓa um ḽiṅwe fhungo ndi ḽa uri arali hu na vhathu vhane zwa zwino vha vha vha khou lingedza nga nḓila dzoṱhe uri nṋe ndi swike hone nda vha na maanḓa ndi havha vhathu um ndi vhone vhathu vhane vho vho ntikesa nga maanḓa ende zwi ndi tshi ri vho ntika ndi khou zwi ambiswa nga uri thabelo dzine havha vhathu vha nthabelisa dzone um ndi a pfha ndi tshi pfela vhuṱungu na muthu ane a nga zama u sasaladza nṋe ngauri u vha sa khou sasaladza nṋe u vha khou sasaladza mudzimu ndi a pfa ndi tshi pfela vhuṱungu muthu muṅwe na muṅwe ane anga zama u kandekanya nṋe uri ni tshi khou nkandekanya nṋe a ni khou kanda nṋe nṋe ni nga si nkande ndo tsireledziwa ndo vheiwa fhethu hune a huna muthu ane anga nkanda Tshilidzi tsha Mudzimu tshine nṋe nda tshi vhona nda dovha nda tshi vhona nga kha vhabebi vhanga tsho hulesa lunei na musi ndi tshi khou tshimbila a thi yo fi vhuvhi a thi yo fi tshithu ndi hone maipfi ane nda nga vhudza vhabebi vhanga uri ndi a vha pfha vha tshi khou rabela nga 5 o'clock ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe u bva tshe nda bekwa tichiri so parapara fm avo ndi vabhebhi vamusanda musanda ka vane vakuri tichelesa radioni mathoko penya ene ndikozvivona zvo ndi mulaedzi une wosvikereresa nga maanḓa nga mm. ngomu mbiluni zviṅwe zwithu zwine na zwi amba kana zwe vha zwi amba vho sumbedzisa fhungo ḽa uri musi vha tshi khou aluwa nyimele yo vha i si yavhuḓi hezwi ro zwi vhona na nga musi vha tshila vha ri ṱalutshedza vha tshi khou sumbedza shango ḽoṱhe uri ndo i vhona nyimele ya yanu ra si yavhuḓi vha fhedza nga u fhaṱela vhabebi vhavho muḓi wavhuḓi nga maanḓa mm.
kha nṋe fhungo fhungo ḽa ndeme ḽo vha ḽa uri hu na tshifhinga tshe nda pfha uri mudzimu vho o vho mpha tshikhala tsha u fhaṱela vhabebi vha nga nnḓu nda si dzhie heyo tsheo nga hetsho tshifhinga zwine a thi swiki none nda tou ḓisola ndi a pfha uri ndo vha ndi muswa ndi tshi khou aluwa na nyimele khamusi yo vha i tshi khou nkombetshedza uri ndi dzhie dzi dzi tsheo dzo imaho nga heneyo nḓila Um, fhedzi a huna mulalo u no fhira mulalo we nṋe nda u wana musi ri tshi fhedza u fhaṱa hayani a huna mulalo we nda u wana musi ndi tshi vhona hetshiḽa tshiimiswa tsho ima ngo rala a huna mulalo we nda u wana u fhira mulalo we nda u wana ri tshi kwasha nnḓu ine ya yo vhiwa zwidina nga nnḓa ye havhaḽa vhathu vha vha vho lingedza nga nḓila dzoṱhe uri nṋe sa vhana vhavho vha lingedze uri ri swike hone ra ḓiwana ri kha fhethu havhuḓi hu no vhonala ho dzula zwavhuḓi um ndi tshi vhona itshiḽa tshifhaṱo ndi vhona tshifhaṱo tshine tsha imelela muswa muṅwe na muṅwe a no khou ṱoḓa u shandukisa nyimele ya vhabebi vhawe ndi tshi vhona iḽa tshifhaṱo ndi vhona tshiimiswa tshine tsha sumbedzisa ṅwana muṅwe na muṅwe wa afrika tshipembe ane a nga vha mabvete kana a matshena kana a matshetshete uri vhutshilo na ra na ḓivhudza u shandukisa nyimele nyimele ya shanduka ndi tshi vhona tshiḽa tshiimiswa ndi vhona uri mbilu ya ṅwana muṅwe na muṅwe ane a khou swa kha ra tshi vhona nṋe a vhone tshedza a vhone muswa ane a nga kona u mu swikelela a mu vhudzisa mbudziso iṅwe na iṅwe ya shandukisa vhutshilo hawe nṋe ḓivha tshine nda khou tou tshi funesa nga maanḓa ndi tsha uri ndi mbekanyamushumo ine ya khou ḓa mathomoni ya ṅwaha zwine zwa amba uri haya maipfi a tou vha ṱhuṱhuwedzo kha muswa muṅwe na muṅwe na muthu muṅwe na muṅwe ane a khou thetshelesa nga tshino tshifhinga e arali tshe zwa miṱodzi zwino ri sontshalila zwino ri khou ḓo dzhena kha mafhungo a pfunzo musi muthu o no nga ino a tshi khou amba mafhungo a dzi digirii ndi zwone hu na vhane vha vha khou ṱuṱuwedzea mara hu na vhane vha vha vha tshi khou ri hai nṋe hafhu ngeno ri tshi khou lavhelesa kha magudedzi ane hanea a vho sekondari a thi to to kona zwavhuḓi mani le zwa tshikolo thi to pfesesa zwavhuḓi kha ḓo lavhelesa ini uri afha musi ni tshikoloni ubva hanefha primary u swika ngeno e sekondari na musi ni tshi ya magudedzini a nṱha mafhungo a tshikolo kha inwi o vha a nga nḓila ḓe no vha ni tshi tshi funa itshi tshikolo nga nḓila ine na tshi funa ngayo ṋamusi kana ho ḓi tou vha vho na u shandukavho zwezwi musi ni tshi khou aluwa zwine nda nga amba zwone ndi zwa uri um, ndi tshi thoma hangi kha kha mirole miṱuku kha primary uh, ndi nga si to amba vhori nda ndi tshi to tshi funesa nga maanḓa tshikolo kha ri tori pfunzo funa pfunzo u funa mm. pfunzo ya ndi nga si to amba nda ndi tshi to funa pfunzo nga heyo nḓila um fhedzi zwezwi ndi tshi khou aluwa eh, nda swika hune nda, nda vha ndi ya ngeno mubalanganyi secondary school um, ndo swika he nda um, feila murole wa vhufumithihi zwa mbaisa nga maanḓa vhunzhi ha vhathu ndi tshi zwi amba zwino a vhatendi uri zwi nga vha zwo swika hune nṋe nda eh, zwi nga konadzea uri nṋe ndi dovholole murole so ndo dovholola murole wa vhufumithihi zwi tshi khou bva kha uri nda ndo ṱangana na dzikhonani dzi sa ḓivhalekani zwa sia ndi tshi ḓiwana ndi kha nyimele ine yo nkombetshedza uri ndi swike hune nda vha ndi si tsha dzhiela nṱha zwithu zwa pfunzo fhedzi tsha ndeme ndi tsha uri muthu arali a wela fhasi muthu kha ḓi fufhure a takuwe a ime nga milenzhe muthu kha ḓi fufhure a takuwe a ḓi sumbedzise uri u wela fhasi a zwi amba u baleliwa u wela fhasi luthihi a zwi amba uri a vha nga swiki hune vha vha tshiṅwe tshithu vhutshiloni nda dovholola murole wa vhufumithihi nda u phasa nda ya kha kha kha grade 12 ndi tshi swika hangei eh, kha grade 12 ṅwaha wo thoma ndo lingedza nga nḓila dzoṱhe ndi muthu ane nda tshi konesa nga maanḓa economics um nda nda shuma nga maanḓa nda sipha ndi tshi ndi tshi swika na hone nda fhedza dzi dzi mvelelo dzi tshi bva dza bva dzi songo to ima nga nḓila ine nda vha ndi khou ṱoḓa ngayo nda u dovhololo ḽa murole ndi muthu o raloho nṋe Nṋe a thi ofhi u dovholola, a thi ofhi u ambiwa nga vhathu, a thi ofhi uri vhathu vha ḓo ri mini arali ndi khou dovholola. U dovholola kha nṋe zwi vha zwi tshi amba uri ndo amba na mbilu yanga ra tendelana uri ri khou dovholola nahone ri tshi khou dovholola ro ḓivhudza uri kha u dovholola hashu a huna muthu ane a ḓo ri thivha a huna muthu ane a ḓo ri kwama ngauri vhutshilo ndi havho a si ha a re tsini navho uri muthu u khou vha sea uri vha khou dovholola vha songo tenda u seiwa ha vha tsikeledza no na vhontseaho nda ri ndi khou dovholola a thi khou dovhololela muṅwe muthu ndi khou dovhololela nṋe muṋe nda dovholola nda vhuya na dzi na dzi mvelelo dzo khwaṱhaho dzo imaho zwavhuḓi dzine na nṋe nda pfha uri dzi a kona u ndi takuwe ndi ye yunivesithi ende ndi nga zwi amba uri hedziḽa dzi tsheo dze nda dzi dzhia dzo mmbea hafho hune nda vha hone ha swike nda takutshedza nda zwi pfha uri zwa zwino pfunzo ndi vho i funa nahone pfunzo i na musi wa thoma zwi tshi vhonala u nga ri a zwi khou tshimbila zwi a konadzea
ndi pfha unga vho mbo ḓi namba vha ngambela na matshudeni vhane khamusi a vho ngo shuma zwavhuḓi um ṅwe wo fhiraho khathihi na matshudeni vhane vha pfha unga ri ngauri vha khou dovholola murole kana vha khou dovholola ho murole une vha khou ya khawo a zwi ambi zwori ndi vhufhelo ha shango kha ri ḓo lavhelesa musi vha tshi ya magudedzini a nṱha khe vha ri khou vha vhona vha khou dzhena cedar college kha vha ri tshimbidze uri vha dzhena ngafhi vha wana mvelelo dzifhio eh, vha fara ndalukanyo dzifhio zwo iteaho ndi zwauri ndo swika nda, nda, nda, nda dzhena um, cedar college cedar city campus um, hangei cedar city campus ndo swika nda, nda, nda wana bachelor of business administration um, u guda nga zwa vhubindudzi uri zwi tshimbilisa hani um, ndi ndi ndi ndi zwone zwe nda vha ndi tshi khou gudela zwone sida city campus nda vhuya nayo bba degree um ndo vha ndi tshi zwi pfha ngauri nṋe ndi tshi ṱuwa hayani ndo vha ndo vhudza vhabebi uri ndi tshi vhuya um ndi ḓo vha vhuyela na na degree ende nda vhuya nayo degree ya bba hangei cedar city campus na zwino ndi tshi khou amba ndi nalo bannda elo ndo to ḽi fara ndo ḽi khaṱhamedza tshi no takadza nga mabannda msp ha fani na na na na muthu ane khamusi o wana muthu khou funaniwa badi zwi khou ḓifhani hai muthu anga ni ṱala matshelo pfunzo a i ṱali muthu vhana mamiyanga pfunzo a i nga vhuya a swika a ni vhudza uri a ni tsha mpfanela nahone a ni tsha vha wavhuḓi nga tshikhuwa pfunzo a vha nga vha pfa i tshi ri you are not my type anymore pfunzo a i zwi ambi hezwo pfunzo i dzula i tshi khou ḓisa tshedza vha sa gume hafhu vha ya phanḓa nda ṱuwa nda ya hangeini hu no pfi south african institute of financial markets nda ita rp exams eh, hune ra ri khou sedzana na zwithu zwi no nga dzi forex um dzi financial markets uh dzi equity na dzi derivatives ndi zwezwi zwine nda vha ndi khou sedza dzi randa uri randa hezwi tshi pfhi yo khwaṱha kana i khou tetemela i vha i khou tetemedzwa nga mini hezwi tshi pfhi randa yo vuwa i na khofhe eh, a i ngo eḓela vhusiku hoṱhe hu vho tshi khou ambiwa nga mini eh, ndi tshi bva hafhaḽani nda ṱuwa nda ya academy of financial markets hangei academy of financial markets nda ita financial markets and instruments nda si fhedze msp nda ṱuwa nda ya hangei hu no pfhi icdl africa nda swika hone nda ita international computer drivers license nda si ime msp nṋe thi ime zwi tshi ḓa kha zwa pfunzo nda ṱuwa nda ya yunivesithi ya free state ndi tshi swika yunivesithi ya free state nda swika nda ita post graduate uh, honors in business administration nda ṱuwa msp nda joina economics and management sciences faculty yunivesithi ya free state hange yunivesithi ya free state nda ita masters in public administration nṋe ndi muthu anofuna pfunzo ndi funa nga mbilu yanga yoṱhe ndi ngazwo na zwino ndi khou ḓiisa phanḓa ndi khou ita vhudokotela pfunzo kha ri ḓo lavhelesa uri ndi mini tshitshavha ita uri vha sa nyame ngauri hafho hoṱhe hune vhone vha khou amba hu na he vhone vha ri vha tshi khou dzhena tshikolo vha vha vha tshi khou shuma kha ri ḓo lavhelesa uri ndi mini zwe zwa vha zwa vha fha ṱhuṱhuwedzo khulwanesa yori ndi zwone vha vha tshi khou i funa pfunzo vho wana ndalukanyo dzo thoma vha tshi nga ḓi vha vho ri hai zwo eḓana vha vha vho nga ḓi tshimbila vha tshi amba na matshudeni vho ḓi fara ndalukanyo nthihi mara vhone vha isa phanḓa kha ri ḓo rabelisa uri ndi mini tshi tsha tou vha sukumedzesa uri vha songo tsha ima um zwine nda nga amba zwone ndi zwa uri nyimele ya hayani kha nṋe yo swika he ya shela mulenzhe muhulusa nga maanḓa ndo vha ndi tshi ri ndi tshi sedza heiḽa nyimele ya hayani nda swika hune nda ḓivhudza uri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha ndi nṋe ane ḓo i shandukisa ende tshithu tshine tsha nga nkonisa uri ndi i shandukise tshine a si nḓila ya tshikhaho ndi pfunzo ndi zwone zwo nṱuṱuwedzesaho nga maanḓa nda dovha nda vha ndo ḓivhudza uri nṋe ndi khou tea u vha tshedza tsha ḽifhasi ende ndi nga si vhe tshedza tsha ḽifhasi arali ndi songo funzea ndi ḓo ḓiwana ndi kha miṅwe miṱangano mihulu nda vha ndi tshi vho sokou nḓenḓenḓenḓe ndi sa ḓivhi na uri ndi ri mini hu na vhaṅwe vhathu vhane ra khou vha vhona na dzi tvni vhane vha khou balelwa na ngo tou vhala zwino nṋe ndo vha ndi tshi khou zwi itela uri ndi vhe muthu wa khwine ndi vhe muthu ane nda nda nga ri ndo swika miṱanganoni ndi kone u amba na vhathu ndi vhe muthu ane a ra nda nga ima phanḓa ha vhathu vhathu vha nthetshelesa zwo vha zwi sa ḓo konadzea uri nṋe ndi swike hune nda vha ndi khou tshimbila na shango ḽoṱhe ndi khou amba nga ha pfunzo ndi songo funzea u tshi khou amba nga ha pfunzo wo funzea u vha na tshirunzi tshi no kona uri na vhathu vha u thetshelese u tshi khou amba ngauri u khou amba nga zwithu zwe wa pfuka khazwo u khou amba nga vhuṱungu he wa pfuka khaho u vhala bugu a zwi ngo leluwa zwi na vhuṱungu hazwo zwi na nyimele yazwo zwino zwine nda nga amba zwone ndi zwa uri na musi songo leluwa nṋe ndo swika nda ḓivhudza uri uri ndi kone u swika huṅwe fhethu ndi khou tea u vha ndi muthu o funzeaho o dzhenaho tshikolo nahone not u dzhena tshikolo zwo tamba ni u dzhena tshikolo zwine zwa vha zwi tshi vhonala uri hoyu o dzhena tshikolo tsho vha ṱuṱuwedzaho uri vha takuwe vha eletshedze vho vhaṅwe vhathu uri vheiwe dzhenani tshikolo ngauri vhone vho vha vha kha nyimele ye ya i sa vha tendeli na luthithi uri khamusi vha nga ḓi lavhelesa vha vhona ungari vha nga swika hafho hune vha vha hone ndi mini tsho vha ita uri vha pfhe uri hai i ri ndi takutshedze ma ndi songo sokou dzula na haya mabambiri na idzi ndalukanyo dzine nda vha nadzo ndi ṱuṱuwedze vho vhaṅwe vhaswavho ndi ṱuṱuwedze na vhana vhaṱuku na vhathu vhoṱhe vhane nda khou vha vhona uri navho vha kone u swikelela hafha hune nda vha hone miss B, fhungo ḽine fhungo ḽine ḽa khou takadzesa nga iḽi fhungo ndi ḽa uri miṅwahani miṋa kana miṱanu yo fhiraho hu na tshifhinga tshe ha vha hu na Mufunzi, ane hoyu mufunzi tshifhinga tshoṱhe ho vha sa fheli miṅwedzi mivhili a songo mpfonela a tshi khou mbudza uri tshifhinga tshoṱhe a tshi rabela u vhona ndi khou ranga phanḓa tshiimiswa tshi sa shumeli malamba tsha u thusa vhaswa shango ḽoṱhe ndi musi vha sathu tou ḓivhesa vha sathu takutshedza na mafhungo amba na matshudeni afha ndi sathu amba na matshudeni na ndi sathu amba na matshudeni ndo vha ndi tshi ḓiya tshikoloni tshine nda bva khatsho mubalanganyi ndo vha ndi tshi ḓiya na thengwe um tshifhinga tshithihi kha musi ha ḓi fhela miṅwaha mivhili kana miraru ndi songo ya fhedzi hoyu mulaedza wa ḓa wa vha khou sumbedzisa uri musanda vhone vha khou tea u thoma tshiimiswa Eh, nṋe nda vha ndi khou sumbedzisa rai nda vha ndi khou hanana nazwo nga maanḓa hezwo zwithu arali muthu a hana um mbidzo miṅwaha ino swika miraru um zwi vha zwi tshi amba uri ndi mbidzo ya vhukuma um vhathu vhathu muthu ane a vha o vhidziwa u ya konḓa u tenda zwithu nda zwi hana hezwiḽa zwithu u swika nga 2023 nga ṅwaha wa gidi mbili fumbili raru um Nda ndi khou tea u swika nahone ra ita mushumo wo pembelela uri ndo wana masters hola mulaedza wa vhuya misp u tshi vhuya wa ri hu nga ḓa mini kana ha ḓa mini hu khou tea u thomiwa tshiimiswa tsha u ṱuṱuwedza vhaswa shango ḽoṱhe hetshi tshiimiswa tshi songo khethulula vhathu tshi fare vhathu vhoṱhe u lingana a re na tshelede na a si na tshelede a re na zwiḽiwa na a si na zwiḽiwa o funzeaho na a songo funzeaho a fariwe u lingana
musi ri tshi khou thoma hafha inoni mbekanyamushumo musi vha tshi khou ḓiṱalusa vho amba mafhungo uri hayani ndi vhathu vhane vhori ndi vhatendi nga maanḓa na musi ri tshi lavhelesa ngi kha zwileludzi zwa vhudavhidzani eh, a si kanzhi une vha nga fhedza u amba kha vidio vha sa ambe nga lutendo. Kha ri ḓo lavhelesa uri lutendo lwo vha thusa hani kana lu vha thusa hani kha vhuvha havho ha ṋamusi.
Lutendo lwo nthusa nga maanḓa, lwo dovha lwa nthusa uri ndi swike nda hune nda vha muthu a no konḓelela ngauri muthu a no rabela wa konḓelela muthu a no kona u ḓidzima zwiḽiwa a rabela u ya konḓelela zwino lutendo nṋe lwo nthusa uri ndi vhe muthu ane a tenda Ngauri zwi dovha zwa ambiwa uri ri tea u pikwa u pika na zwi sathu vhonwa zwino hezwi u na lutendo lune la amba u pika zwi sathu vhonwa a swiki hune wa thithisiwa na nga tshithu na tshithihi nyimele nzhi dzine dza ḓa wa zwi kona wa zwi vhona uri hai ndi ṱhukhusa ngori hune nda bva hone ho vha u songo leluwa zwino ndi nga zwi amba uri um thabelo ine ya nthusa a zwi konadzei nṋe nda ya nda amba na vhathu nda vula mulomo wanga ndi songo thoma nda kotamisa ṱhoho ndi goloini nda ri mudzimu kha vha mpfarise ndi tshi bva hafha a vho khou tea u amba nṋe kha u ambe vhone na musi ndi sathu dzhena hafha ndo zwi amba na musi ri khou takuwa ri khou takuwa hayani ri tshi khou takuwa ri tshi khou reila uri mudzimu kha vha tshimbile na riṋe mm. ri khou ṱangana na miss p ri khou ya kha kha nyambedzano ine i ḓo vhoniwa nga vhathu vhanzhisa kha vha ri vha tshi i vhona vha vhone tshedza ndi nga amba uri lutendo lu ntswikisa hafho hune nda vhona kedzo mthetshelezi wa phalaphala fm athina ndi mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa namusi ro ḓigeḓa na musanda vha musanda foundation hune namusi ri khou tou vha ḓivha tshoṱhe khwine u tou bva mathomoni musi vha tshi aluwa ro no vha vhukati zwe zwino fhedzi ara hone vho vulela radio zwino kana hone vha tshi khou ri ṱalela zwino a vha thulenga mbuso dzavho ndi dza ndeme vha ri wana kha phalaphala fm ri nano misi yoṱhe hafhaḽa kha facebook na kha youtube ri life musanda kha ri lavhelese musi ndi tshi kha ḓi tou thoma ndo sumbedza maṅwe mafhungo uri ha vha musandai hezwi vha tshi khou pfala vha tshi khou amba lwa vhudele nga u rali ndi ngori na hafha kha mafhungo a radio na hafha kha zwa thelevishini vho ḓi longa mulenzhe nyana vha dzhenisa mulenzhe nyana haningei um ro vha vhona kha muvhango um vha ḓi ri act act nyana hafha kha alex fm ndi hone he vha tou shuma tshoṱhe vha fhedzisela na ngo vha eh, eh, eh, marketing manager kha ri ḓo lavhelesa uri ulo lwendo lwone lwa thoma nga nḓila ḓe tshi no khou takadza ndi tsha uri ndo ri ḽiṅwe ḓuvha ndi ofisini um ndi tshi khou shumela lindest angei johannesburg um nda vha ndi khou ḓithetshedza dzi radio ndi khou pfa um, eh, alex fm ḽiṅwe ḓuvha u bva afho nda vha ndi tshi zwi pfa uri nṋe zwa zwa zwa zwa u zwa u hasha ndi zwithu zwanga zwino nda zwi pfha uri no havha vhathu ndi tea u vha kwama nda vho vha kwama um, zwa ntakadza uri ho vha hu na muṅwe wa hayana no bva lwa monda no pfi lungamani uh, eh, blackman mufanḓilani um, o vha tshi ita show ya 5 to 6 nga matsheloni um, kha alex fm zwino muhulwane wa tshiṱitshi a nkhumbela uri ndi ṱangane na lungamani lungamani ra ṱangana ndi a zwi humbulela ḓuvha ra dzula moloni eh, ra vha ri khou ambedza ndi khou mudza uri handa ndi khou ṱoḓa u ndi khou ṱoḓa vha muhashi mani ri nga to zwi itisani ngo lungamani nḓila ya mpfara ngayo ya mangadza a hu ngo vhuya fhela vhege a mbo ḓi ri u thoma vhege ḓaho kha ri vhe ri khou shuma roṱhe um o vha uri nṋe ndi ḓo vha ndi khou ita hezwo ṱuṱuwedza vhathu eh, ndi kale ndi nazwo zwo ṱuṱuwedza a ro thoma ngo ṱuṱuwedza nyana ḓuvha ḽithihi zwo ṱuṱuwedza zwa vha sa koni u ita ra mbo ḓi thoma u hasha roṱhe a hu ngo fhela miṅwedzi miraru kana miṋa ra mbo ḓi swike ra fhiwa mbekanyamushumo ya nga matsheloni ra to engedzeliwa awara tharu ra vha ri tshi hasha u bva nga awara ya ya ya vhuṱanu nga matsheloni u swika nga awara ya vhuṱahe kha kha Alex FM um havhala vhathu vha vha tshi zwi vhona uri kuhashele kanga ku na u anḓadza tshiṱitshi nga maanḓa vha swika he vha eh, ṋekedza na, na, na, na, na division heyi ya marketing havha hu nṋe we nda vha ndi tshi swika na hune nda vha ndi khou rana marketing ya radio nda dovha nda vha ndi muhashi wa breakfast show
kha ri ḓo ri humelinyana zwiṱukuṱuku murahu ri lavhelese mishumo yoṱhe ye vha i shuma ngori vha amba nga alex asi alex fhedzi he vha u shuma fhedzi ndo dovha futhi nda pfa vha tshi khou amba na dziṅwe dzi ofisini he vha u shuma kha vha ḓo tou ntshimbidza u bva tshee vhone vha thoma u shuma vha ḓa vha dzhena kha ofisi ifhio vha dzhena kha ifhio vha ambe na tshila tshiṅwe tshiṱitshi futhi tshee vha tshi shuma yes ndi ḓo zwi amba zwoṱhe mm. okay zwo iteaho khezwi um ndo ri ndi tshi tou fhedza u shuma alex f m um nda swika he nda ndi wone mushumo wo thoma a si wone wo thoma a ri thome mathomoni um kha ri humele sida city campus uh-huh. E, hangei sida ndo swika nda shuma sa registry clerk nda shuma sa finance assistant nda ṱuwa nda yavha nda vha manager ya school of investments sida city campus u bva hafho nda ṱuwa nda ya nedbank um, um, south africa nda swika nda shuma sa call center agent nda ṱuwa eh, alex fm ro yamba nda mbo ḓi ṱuwa ndi tshi bva alex fm he nda shuma sa marketing manager he nda vha ndi breakfast show host nda ṱuwa nda ya u joina provincial government ya hangei um, free state um, ndi tshimangadzo tshihulu nga maanḓa uri muthu wa muvenḓa a bve venḓa a ṱuwe a ye kha provinceni ya vha khou amba tshisuthu uh, ndi tshi swika ngei nda swika nda vha muambeli muhulwane wa wa mec wa economic small business development tourism and environmental affairs ndi tshi bva afho nda ṱuwa nda ya nda vha executive pa um, ya mec wa agriculture and rural development nda ṱuwa nda alusiwa mushumoni nda vha mulanguli muhulwane ofisini ya hod kana accounting officer ya social development nda ṱuwa nda ya nda vha mulanguli muhulwane ofisini ya economic development um, ofisini ya, ya mulanguli wa, wa muhasho nda ṱuwa nda ya nda joina public works and infrastructure nda ṱuwa nda ya nda vha mulanguli muhulwane ofisi, ofisini ya mulanguli wa muhasho wa public works and infrastructure nda ṱuwa nda ya nda joina muhasho wa gwama ndi muhasho wa finance une zwa zwino u vhidziwa treasury nda ṱuwa nda ya nda vha chief of staff zwi khou amba uri ndi nṋe we nda vha ndi mulanguli muhulwane ofisini khulwane ya mec wa finance um hangei free state ndi zwone zwo iteaho hezwo ndi yone mihasho ine nṋe ndo i shumela kha ye mihasho yoṱhe ndi vhona tshilidzi ndi vhona tshilidzi tshihulwanesa nga maanḓa na u tondiwa zwihulwane uri ndo swika nda ḓiwana um ndi tshi khou um, ndi tshi khou swika hune nda thembiwa nga maanḓa mangafho ngafho ndi ṅwana no khou ḓibvela mahayani sina na tshigonḓela ende hafha ho 30 a hu no uri muthu anga u swika sina mabambiri a sina ndalukanyo a si yone hafha no ḓo pfhi muthu ḓani ni sokou ḓani vhe no imavha ṅwana wa miyanga bambiri a ḽifani na mudzholo na ḓo ndi ḓo wana muṅwe nda ya nda doba muṅwe matshelo nda ya nda doba muṅwe mba matshelo nda ya nda doba muṅwe mba mphanḓa he-e bambiri ḽi a thusa mm. ni songo vhuya na swika hune na ḓiwana ni kha nyimele ine na tenda zwine vhathu vha vha khou zwi amba uri muthu a re na bambiri na a si na bambiri vha ya fana muthu a re na bambiri na a si na bambiri a vha fani na kuitele kavho ka zwithu muthu a re na bambiri na a si na bambiri a vha fani na kuhumbulele ka muthu a re na bambiri na a si na bambiri a vha fani na kutshimbilele Kha muthu a re na bammbiri na a si na bammbiri a zwi fani ngauri vha na bammbiri ha ḓa zwikhala vhone vha vha vho ima fhethu havhuḓi u wana zwikhala u fhira muthu a si na bammbiri nahone nyimele zwino kha ḽifhasi na Afrika Tshipembe arali vha sedza zwithu zwi khou shanduka vhe vha dzhena vha si na mabammbiri vha khou waniwa uri a nga si kone u bvela phanḓa si na mabambiri vhe vha dzhena vha tshi khou shumisa mabambiri a siho mulayoni navho vha a zwi ḓivha uri mulayo zwa zwino a u tendi uri vhone vha nga pfhi vha khou shuma vha si na dzibambiri vha nga si ṱuwe vha ya vha dokotela vhone vha si na bambiri ḽa vhudokotela ndi zwone eh, hu pfhi hezwi ri tshi khou tshila vhathu vhane vha vhesa tsini nashu ndi dzikhonani dzashu ndi vhone vhane vha ri ḓivha khwine Nda. vha ri ḓivha na u fhirisa vhabebi vhashu vha ngeyani Ndi zwone. zwino hu na muṅwe khonani yawe vho hafhanoni we a ri hai miss phina tshiḓagongbe iwe a ni fhedzi i mbekanyamushumo nṋe ndi songo vha tshipiḓa tsha kho yi muledza
nda zwine nda nga amba zwone ndi zwa uri murendeni musanda musanda bvelani phanḓa na u alusa lushaka lwashu bvelani phanḓa na u bonyolosa vhaswa kha sia ḽa pfunzo bvelani phanḓa na u ita zwivhuya kha zwoṱhe zwine zwa tea u itea mudzimu kha vha ni vulele nḓila fhedzi mudzimu kha zwoṱhe vha ni tsireledze ngauri lushaka lwa ṋamusi lu khou ṱoḓa vharangaphanḓa vha no nga inwi vhane vha sumbedza lushaka lwa matshelo nḓila ndaa

Ana vhutsilu vhulwadze ngwanda. koyo no khou bva kha khonani yavho ya ndo tshila naye nga maanḓa um, lungamani ndo ndo tshila naye nga maanḓa nga maanḓa um, ndi ndi a tenda no fulufhela uri ndi muṅwe wa vhathu vhane vho shela mulenzhe uri ndi vhe hune nda vha hone ṋamusi ende na nga musi na nga tshifhinga tsha musi nṋe zwithu zwi khou tou ntshimbilela vhutshiloni a thi ngo swika he na ḓuvha na ḽithihi nda mulaṱa hmm. fhungo ḽa ndeme ḽine nṋe nda nga ḽi amba kha vhathu vhoṱhe vhathu vhane vho tshila navho zwi tshi khou konḓa zwi tshi khou lemela vha tshi khou pfuka kha zwiṱhavha mesisi na kha mirendzhe vha tshi khou pfuka na kha milambo yo ḓala vha tshi nga vha sa ḽiwa nga dzingwena vha songo vha laṱa hmm. mudzimu vha o sedza ndi ṅwedzi wa phando ndi tshi tou vha tshone tshifhinga tshavhuḓi tsho ri ṱuṱuwedze vhaswa muṅwe na muṅwe ane a khou shela mulenzhe ngeno mbekanyamushumo iyi u thoma ngo amba uri a tshi ṱuṱuwedza vhaswa a tshi vha ṱhuṱhuwedzo kha vhaswa kha ri ḓo lavhelesa uri zwa zwino hu ṅwedzi wa phando nga urali ndi ufhio mulaedza kana ṱhuṱhuwedzo ine na nga i ṋekedza matshudeni na vhaswa vhoṱhe vhane vha khou thetshelesa na muthu muṅwe na muṅwe zwavhuḓivhuḓi ane khamusi a nga ḓivha u ḓilaṱela fhulufhelo kha ṅwaha wo fhiraho wa gidi mbili fumbili ṱhanu
hoyu ṅwaha wa phando nṋe ndi ri kha vhone hanefho ne vha nga vha hone ndipo ndipo ne vha nga vha hone kha vha zwi ḓivhe uri malofha ane mbilu yavho ya khou a bommba a i khou bombela mahala malofha ane mbilu yavho ya khou a bommba i khou a bombela uri vhone vha vhe tshedza kha vha zwi ḓivhe uri zwi vha tshi vuwa nga matsheloni mbilu yavho i tshi rwa i vha i khou rwela u vha humbudza uri vhone vha muthu wa khwinesa a sa fani na vhaṅwe vhathu Mbilu yavho hezwi i tshi khou vha dzinginyisa nga matsheloni, i khou vha dzinginyisa i tshi khou vha humbudza uri hangei ha havho ho bebiwa vhathu vho fhambananaho, fhedzi a huna wa khwine u fhira vhone. A huna ane o bebiwa a na zwithu zwa khwinesa u fhira vhone. Zwino ṋamusi ndi ri ri tshi khou amba kha hoyu ṅwedzi wa phando ndi ṅwedzi wa uri vhone kha vha dzhie tsheo tsheo ine vhone vha khou tea u i dzhia ndi ya uri vhone arali vha sathu dzhia ḽiga ḽa hezwo zwe mudzimu a vha fha zwone a hu na ṅwana no bebiwa hu si na tshe mudzimu a vha fha tshone vhaṅwe ro fhiwa u shumisa zwanḓa vhaṅwe ro shumbiwa uri ḓo shumisa maluvhi ashu vhaṅwe ro fhiwa uri ḓo kona u vha na dzi bisinese dza khwinesa vhaṅwe ro fhiwa uri ḓo kona u amba sa musanda vhaṅwe ro fhiwa uri ri ḓo ro sedziwa na nga vhathu vha tshi vha tshi ri sedza vha sokou ri takalela ra vha na tshilidzi ndi ri mbilu yavho vhone i nga si bombele mahala Mbilu yavho i khou bommba uri vhone vha vhe muthu wa khwinesa vhutshiloni, vha si ngo i tenda ya bombela mahala. Kha ri ambe na matshudeni.
Matshudeni hu na vhane vha khou ya eh, magudedzini a nṱha. Ndi hone hune zwithu zwinzhi zwi a tshinyala. Ha vha na matshudeni vhane zwa zwino vha khou ya kha murole wa vhufumi na vhuvhili, ha vha na maṅwe matshudeni vhane vha vha uri zwo bala vha khou tea u dovholola hafhu amba navho. Ndi khou ṱoḓa uri kha mutshudeni ane zwo bala, zwi ḓivheni uri u bala a si vhufelwa ḽifhasi. Arali musanda vho feila murone wa vhufumi na vhuthihi, vha takuwa vha ḓifhufhura, vhone vha nnyi vha sa ḓifhufhuri? Ṅwananga, inwi ni nnyi a sa ḓifhufhuri? Ṅwananga, inwi ni nnyi ane ha dovhololi na ṱuwa nae na dovha na ṅwala houḽa metse na u phasa? Ni songo dzhia vhutshilo haṋu. nga mulandu wa uri a no ngo phasa ni songo swika hone na ḓidzhiela fhasi ngauri a no ngo phasa vhane vha khou ya magudedzini ndi a zwi ḓivha nṋe ndi bva hone dzikhonani dzi si dza vhukuma ḓibviseni khadzo dzikhonani dzine a si ḓivhalekani ḓibviseni khadzo zwiṱaraṱa zwine no vha ni sa tshimbili khazwo Ni songo ḓigudisa u tshimbila khazwo ngauri ni yunivesithi. Zwiṱaraṱa zwine na zwi ḓivha uri na zwino nwiwa, ini no vha ni sa zwinwi. Ni songo ḓigudisa u zwinwa ngauri ni yunivesithi. U tshimbila vhusiku arali no vha ni sa tshimbili vhusiku, ini ni songo ḓigudisa u tshimbila vhusiku nga mulandu wa uri no ṱangana na vha no tshimbila vhusiku ḓifareni zwavhuḓi ni ḓiṱhogomele tshifhinga tshe na vha ni tshi ḓifha tshone na u ḓivhetshela tshikhala tsha uri nga hetshi tshifhinga ndi vha ndi khou vhala bugu dzanga zwi songo shanduka ni tshi ya yunivesithi ni songo fhuriwa nga murunzi wa ningo wa uri yunivesithi zwi khwine u fhira zwe na ṱangana nazwo ni tshi khou ṅwala murole wa vhufumi na vhuvhili zwa yunivesithi zwi vha zwo no vha zwi nzhisa ngauri ndi ini ane na vha ni khou langula vhutshilo haṋu ni khou langula tshifhinga tshaṋu a hu tsha ḓo vha na muthu a no ḓo ni humbudza uri no ita tshuṅwa haya yaṋu naa a hu tsha ḓo vha na muthu a no ḓo ni humbudza uri matshelo hu khou ṅwaliwa teste kana ndi tshifhinga tsha mulingo zwoṱhe zwi ḓo vha zwi ha zwanḓani zwaṋu zwiṱukuṱuku zwine vha ni fha zwone kana no zwi wana kha bazari kana nfsas zwi shumiseni nga nḓila ya khwine ni songo ḓiwana ni kha dziedzi ḽo fhelelwa nga zwithu nga mulandu wo ri no takadza dzikhonani dzaṋu nga zwiṱukuṱuku zwine na vha nazwo ni ḓifare zwavhuḓi Ni ḓiṱhogomele, ni vhe ṅwana ane o alusiwa zwavhuḓi. Arali no alutshela kerekeni, ni tshi swika hangei ni songo litsha kereke. Nḓila ye na alusiwa ngayo ya vhuthu na u ṱhonifha vhathu, ni tshimbile ngayo. Hmm. Tshine nda khou tou tshi funesa nga maanḓa ndi tsha uri arali muthetshelesi wa phalaphala fm vha tshi khou tou thetshelesa i no mbekanyamushumo kha radio 87.9 ya khano 7.8 vha vha vha songo u pfha uḽa muleza u hone hafhaḽa kha facebook vha nga ḓi u dovholola vha u dovholola vha u dovholola vha u dovholola kha facebook na kha youtube ngauri ndi hone ra vha life musi ri tshi tou fhedza fhedzi mulaedza hoyu u ḓo sala hanefhaḽa lwa u ya hoya zwi amba uri na matshudeni aṅwe o ḓo vha nga ḓi u shumisa kha ri ḓo lavhelesa uri vhone vha na tshiimiswa tshe vha ri ṱalutshedza ngatsho tshine tsha shuma tshisa shumeli malamba hafha kha itshi tshiimiswa a vha lavhelesi fhedzi u ṱuṱuwedza matshudeni mafhungo a pfunzo fhedzi vha dovha hafhu vha lavhelesa khakhathi dza miṱa dzine dza vha dzo lavhelesana na mbeu kha vha ḓo ri vhudza nga tshiṱori tshine vho vhuya vha kana nyimele ye vha ṱangana nayo musi zwenezwi vha tshi khou lingedza u thusa ye vha pfha uri ya heyi yo mbaisa nga maanḓa ya zwine nda nga amba zwone ndi zwa uri ya ndi a zwi ḓivha lulimi lwa ita lu tshi ri i think ya lufu la la vhulondo ṅwana wa wa wa tshikolo wa yunivesithi ya venḓa ndi nga amba uri u bva tshe nda tshimbila lu lwendo ndi hone nda pfha uri ndo kwashekana ndi hone nda pfha uri ndo vhaisala zwi tshi bva kha uri zwine ra vha ri khou lavhelela zwone kha vhana vha tshikolo na zwine ra vha ri khou lavhelela zwine vhabebi vha vha vha khou lavhelela navho hezwi vhana vha tshikoloni vha vha vha khou lavhelela uri vhana vha ḓo vhuya vho fhedza tshikolo a vhavhe vha tshi khou lavhelela uri ṅwana a ye tshikoloni a vhuye a tshi khou tea u vhulungiwa mubebi muṅwe na muṅwe u vha na thabelo na u swela uri a vhone ṅwana wawe a tshi khou bvelela ndi nga amba uri ubva tshe nda thoma olu lwendo ndo zwi pfha uri ndo vha ndo ndo ndo ndo ndo vhaisala nga maanḓa ndo vha ndi tshi zwi pfha uri ndi na lutamo la uri hu songo swika na hune ra ḓiwana ri na nyimele dzo ralaho dzi tshi khou bvela dzi tshi khou bvela phanḓa zwine nda nga amba zwone kha vhathu vha vhanna ndi nga amba uri vhathu vha vhanna kha ri ṱhogomele vhathu vha vhafumakadzi kha ri ṱhogomele vhana ndi pfa uri msp zwi khwine uri muthu wa munna a nambe a pfhi o to ṱuwa vhege yoṱhe o ya huṅwe hanefho na nga pfha uri hu nga mu takadza khwine a zwi fani no vhulaya vhana na vhafumakadzi ndi vhona uri ḽa khwine arali vha khou pfha uri vha khou ṱoḓa muya kha vha wane hune vha nga ya vha vha kokodza muya hone mm. vha vhuye hu tshe na vhutshilo vha tshi pfha uri no ṱoḓa u vhuya vha tsha vhuya kha vha zwi ambe zwi vhe khagala uri ndi a pfha uri ndi a thithisea muyani zwi vha khwine a zwi fani na uri mme a vhana vha vhulaiwe vhana vha sale vha si na vhabebi kana vhana vhoṱhe na vhabebi na na vha vha swika hune vha ḓivhulaya na vhone vha fhedze vha ḓivhulaya a huna hune ra khou isa hone lushaka la vhorine ndi nga dovha nda amba na kha vhathu vha vhafumakadzi uri na vha vhafumakadzi kha ri ṱhogomelane hu na huṅwe hune ri tshi ri tshi sedza dzinyimele wa vha u tshi zwi vhona uri na muthu wa mufumakadzi o shela mulenzhe Zwine nda khou amba zwone ndi zwa uri na riṋe ri songo swika hune ra vha nḓila ine heyi nḓila ya shumisiwa uri ndi yone ine ya khou ita uri zwithu zwi swike hune zwa ima nga nyimele ine ya si vhe yavhuḓi Eh, ri tshi ri muya wa vhulondo u eḓele nga mulalo khamusi ri tshi khou tou pfufhifhadza ngori na tshifhinga ri tshe nawo tsha fhedzi pfala u nga ri ri tou vha na ro dzula lwa miniti mivhili fhedzi musanda vha kuzwi vhona vho khamba zwone ndi khamba uri no naka ngo rali tshifhinga tshinga tshinga litsha u tshimbila musanda a ri lavhelesa uri zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa vha khaedu khulwanesa kha matshudeni ri nga si litshe u sa zwi amba e, tshifhinga tsho no shanduka ri khou tshila kha zwifhinga zwo shandukaho thekhinolodzhi yo no angalala fhedzi mutakalo wa muhumbulo wa muswa kana wa mutshudeni kha ri ḓo lavhelesa uri wo no funa u vha nga nḓila ḓe nga u tou pfufhifhadza nga u tou pfufhifhadza mutakalo wa muhumbulo wa muswa Na wa u tea- mutshudeni. wa mutshudeni ya wa mutshudeni u tea u vha nga nḓila ya uri arali hu tshi swika hune na ḓipfa ni kha nyimele ni na khou konḓeliwa ni songo shavha u ya kha vhashumela vhapo vhane vha fana na ma-social worker uri vha swike hune vha ni thusa nahone swikani hune na wana muthu ane na mu thembesa wa tsinisa re mbilu- tsini na mbilu yaṋu ane arali hu na zwithu zwine na zwi pfa uri muhumbulo waṋu a ngo dzulisa zwone ni swike na hune na amba naye kha hu vhe na muthu ane mutshudeni a kona u amba naye tshifhinga tshoṱhe senda ra nga vala heino mbekanyamushumo ri songo vhusei mbuso vhathu vha ḓo lwa na nṋe ya ndi vhuse ah, ah, sa nṋe thi shavhe na luthihi msp u vhudziswa mbudziso musanda vha na muṱa musanda vha na muthu vha na mufarisi musanda vha na vhana ndi na muthu wavhuḓi nga maanḓa ndi na muthu wa vhuḓisa nga maanḓa nga maanḓa muṱa vhana vhana ndi navho vha vhuḓisa afha pape muledza ndi ri kha vhananga ngei nnḓa zwi ḓivheni uri musanda vha ya ni funa nga maanḓa ndi ni funa nga mbilu yanga yoṱhe nga mbilu yanga yoṱhe na nga muya wanga woṱhe musanda ndi khou livhuwa nga maanḓa wo swika kha khalumadeko na ḓuvha ḽa o takala nga maanḓa ndo takala nga maanḓa vho swika ndi khou livhuesa kha vhemadekwa na u ḓitiri ndo livhuesa nga maanḓa nga maanḓa ri khou livhuesa nga maanḓa phalaphala fm hezwi a ri khou zwi dzhiela fhasi ri khou zwi dzhiela nṱha khezwo mthetshelesi wa phalaphala fm athina mbekanyamushumo yashu ya ṋamusi yo tshimbila ngo to rali ndi tshi tama u livha muthu muṅwe na muṅwe o vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo ndi tama vheiwe vho sa matshudeni ni tshi dzhia mulaedza wa ḓuvha ḽa ṋamusi ni yo tshila ngawo ḓuvha na ḓuvha ngauri hezwi ro ni ḓisela musanda nga u rali vhane kha musi no vha pfa na si ḓo vhuya na vuwa na vha pfa ngori thi ni vha ni sa ḓivhi zwa uri vha ḓo ya kha zwikolo zwifhio kana ni ḓo ṱangana navho ngafhi ṋamusi ro ni ḓisela vhone khevha kha phalaphala fm ya koperasi ya khasho ya ḽa afrika tshipembe ri tenda na u fhufhela uri maipfi oṱhe e vha amba a ḓuvha ṱuṱuwedzo kha muṅwe muthu u bva kha misp na mubveledzi tshiṱagong kha vhe madekwa na vhuḓi a